Sheer walii godha. Raahaan haasoyinaa. Daqiiqaa gabaabduu haasoyina. Dheeraa osoo hin ta'in. Jirtu shamarran teennaa fi dhiirowwan teenna Baxalli parsantii dhibbarraa harki 98 ummanni Oromoo kun orjinaala. Shukulaataa takka takka qofa keessa jira. Isii har'an dammara. Walla parsantii dhibbarraa harki 98 orjinaal Oromoon argee jira. Shukulaataa lamaa sadiin san ani waa isinii himu. Wannu ebalu hayyuudha. Ebalu hayyuudha. Dubbii hin deebisu. Ebalu hayyuudha nama hin arrabsu. Ebalu hayyuudha nama hin tuqu. Ebalu hayyuudha jedhanii nama arrabsan maafi? Mucaa kiyya waggaa tokkoo fi wayii kana xiqqishuu yoo inni afaan beekee waan aan jedhe dhukkee irraa kaasa. Wanni hayyuu jedhamee achitti affeelamuuf hin jiru. Shokshaakkaan akkanaa dubbiin hin barbaachisu. Dhukkee irraa. Homaa adaraakum dhukkeen irraa kaasu. Mm. Gurbattii xiqqoo ustaazii faan beeytanii mee gurbattii xiqqoo tiyya san eshi achi hin beeytanii mee isinillee gurbattii xiqqoo san isiin dhiisan isima san ta'ila waggaa takkaa fi wayii isiin komantii badduu barreessinaan anqaxaaqqaxee dhiisa. hayyuun waan deebii deebiin deebisuun arrabsitana wanni hayyuu jedhamu hin jiru ana hayyuu miti akkasin naa beekaa hayyuun miliyaana ka haasa'uu dadhabee kanatti guutamee beekumsaan taa'u cinqamee waliin ani isarraa bakka bu'ee haasayaa jira

ila dukkanaafi malee manaatsira tanalleen godha halkan inna kolfitanii sheeytichattii fayyaan qabdu manaatsirii halkanii godhatti jettaniif haa teettu tun silaa fataa jedhee haa zana fataa zanaa hin barbaannu nu islaama dayyuusa du'aayii callaa maafi makaan maal Hagam duniyarra teenna waa sodaanna zamaana mara. Cinqaa yoo tana dubbadhe yoo tana dubbadhe yoo tana dubbadhe. Gurbaa oo bishaan eda'ii kottu mee mucaa horii jalaa raraa hanaasa yaabbe fiidi bishaan fataa godhees.

ni'maa rabbiin sirratti galatoome fixuu hin dandeettu alhamdulillah yaa rabbii faaruun sitti haa jiraatu asmattan si gurbaati matta gasiis asmatta si alhamdulillah faaruun rabbitti haa jiraatu hawaasa kiyya qaqqaali ummata oromoo hawaasa babbareedaa hawaasa warqii Aniin kun yeroo haasa'u kana keessatti parsantii dhibbarraa mumkin afurtama yoo sirrii haasa'e jahaatama dogongoruu malaan. Ani aalimaa miti, ani hayyuu miti, ani aaqilaa miti.

Amma takaatika kanarratti waa arge sinitti hin dheeressu abshir sheer walii godha raahaan haasayaan takaatika tanarratti wanni an arge abuu mus'ab qur'aanni maal jedhani silaa qur'aana rabbiin uume jedhan jedhee akkana dubbate qur'aana rabbiin uume jedhee akkana dubbate jedhan Osoo haateen fuudhin haadhatee qara'e ani. Haadhumateen fuune wayitan qara'u kitaaba. Haadhatee. Sakkun lisaani arrabaa na utaale. Ani shi'aa yoo ofiin jedhe shokolaata akka teetii tana sodaadhu rabbii tokkocha malee. Shi'aa yoo ofiin jedhe eenyuun hin sodaadhu ani. Wanni ati fiddu takka hin jiru. Walaakin an nama diiniin arge, nama Qur'aana Rabbiillee fassare, hiike. Abbaan beeku ni beeka. Waan arrabarraa na utaale bakkaan argachuuf irraa murtee akkana goggootu sun laa makaana lak. sihii jiruun itti badde ka yoo an ammoo nama san jala seenee laalu fuulli isaa jaldeessa gaabaa amazoon fakkaatu gaabatu amazoon fi biraazil fuulli isaa ka garii isaa urga rabbiin isa kalaqeen nama waa nyaatu fakkaatu Woyoo CIA itti naqee laalu ummata kana asliin isaanii Oromoo miti. CIA itti naqee laalu. Kanaaf laa makaana bootaan qaban. Qur'aanni jecha Rabbii ol aaneeti. Haasawa kaaliqa samaawaataa fi dachii uumeeti. Sabqu lisaani dogongoraa waa afaan nama bu'aan.

Ajandaa Abu Mus'ab irraa argadha jettee viidiyoo maxxansitee jechi tan si hima. An sin tuuynee miire Abu Mus'ab hayyuudhaa deebuun deebisu yoo ati jette sillee fidi jedhi fuuldura kanatti viidiyoo keessatti maqaa keessatti tadmiira akka Iiraan Israa'eliin ganama kana goote ka hiikuu an deemu kana ganama kana akka ati joguraafii Oromoo keessatti waamamne si godha. Eh, hin jiru wanni hayyuudha nama hin tuqu hayyuudha jedhamu lama kaana kana. Lama kaana ana hawaasa kiyya ummata qulqulluu ummata aqlii qabu. Keessattuu warri kitaaba laalle jettu kitaaba laalle barannee miti laalle jettu waan hin kitaabaa siin galii waan barreessin. Arabiin ati barreessitu qomaa xaalu kan qabne fakkaata namaan dubbifamu. Tadmiir sillee Tadmiir. Takkatii keessan hin dhiisu. As jalatti parsantii dhibbarraa namni harki sagaltamii shani ol namni nama qeequ warra waa qaraa'e jedhu. Warra waa qaraa'e jettu. Abuu Mus'abiin qeeqee badhee kan akkana godha yoo jette jiruu addunyaa gadi dhiifta. Sin dhiisu. Taa'i caqasisii ta'uu baatu taa'i. Ani nam tokko amantii nan qabsiisu an, mazahaba an irra deemu nan qabsiisu an, Rabbii tokkicha malee. Namni ati qoxaaxxoruu dandeettu jaartii tee, jaartii teetuu funyaan dhuraa si bulchiti hin beeka an, jayyidan. Magriiba Aayyaa tiyya magriiba masjida salaatu moo si bira salaatu jettee hayyamattee ta deemtu maraattu Abuu Mus'ab irra dubbata. Qur'aanni jecha Rabbii ol aaneeti. Ani sabqullisaan irraa Rabbiin uume jedhe. Dingatota takkatti isa muratee mee waan Abuu Mus'ab jedhu laala. Shorba. Maalti ilaala waan Abuu Mus'ab jedhu? Waan Abuu Mus'ab jedhu laala. Jiruun qabdu ati maal Abuu Mus'abiin bira dhuftee haasa'uuf Tililiyeena dooraalaa si barbaachisa tililiyen kun amma maal of jajuu isin fakkaataami oromoon akkanaa tun asliin tun anaa wal qixa ati ammoo ka fuulli jaldeessa gaabbaa amazoon fakkaatu kun dubbi olii gadi hin dhahin taa'i caqasi taa'i caqasi jayyidan isin himaan ani siyaasa addunyaa nan lala Warri na beeku na beeka alatti jechuu. Miidiyaa irratti osoo hin bahin dura hallalaan. Tahaliil. Uhallil jechuun maal? Mufakkir siyaasii. Aw muhallil siyaasii jechuutu jira. Tana sitti himu himni himnu kaa qeeqa malee hin beektu gariin kee. Oromoon parsantii dhibbarraa harki sagaltamii saddeet tankiu tahiyyaa askariyyaa isiniif.

guyyaa jarri baditti kaate raaha irratti haasoyna raaha irratti cinqaa tokko malee jechuun cinqaa tokko malee amma nuti wanni iiraaniin maddii dhaabanneef eh, ustaaz bayaan muhammad bayaan hayyaaka allah rijaal anta wallahi kamaan namoonni hedduun ka an hin beekne maqaa isaanii jala jirti